Serata tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lill-imprenditriċi Graziella Galdes. Bil-fuq minn 30 sena, Esperjenza fl-industrija tal-moda. Fil-fatt ilha 'l fuq minn 30 sena tmexxi ħwienet tal-moda, Graziella. Din is-sena għandhom membru ġdid fil-familja, wasal Bruno. U lil Graziella llum tajt anvi d-doppju jiena, biex iġġib lil Bruno magħha. Għax jiena u Graziella għandna pjan, nixtiequ nżowġu lil Nelly u lil Bruno. X'għamel Bruno, ġie llejla jew le? Ħa naraw minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese,

Serata t-tajba u nilqagħkom għall-ewwel Prime Time ta' din il-ġimgħa. Il-ftuħ ta' din il-ġimgħa għandu jkun ftuħ speċjali ħafna għalina ta' Prime Time għax fil-fatt illum m'għamiltx stedina waħda però bgħatt żewġ stediniet u għandi kurżità biex inkun naf jekk iż-żewġ stediniet ġewx aċċettati jew le. Fil-fatt, illejla għandi l-kurżità biex inkun naf hekk Bruno ġiex ma' Graziella. Sinjuri, nilqa' miegħi lil Graziella Galdes! Hello Graziella, kif int? All right.
Is-sena tat-tajba, mel ma ġiex Bruno? X'inqala'?
Kellna accident dal-għodu. Kellna accident dal-għodu, poġġi naqra bil-qeda ħan nisimgħu x'ġara, x'inqala, fejn Bruno?
Dak konna ħerġin, Eh. Inqala' minn ma' ċinga, ħarab. Eħe. U tajritu karozza, però Oh. jinsab tajjeb. All right imma l-ġviri Eħe, bħalissa. ħadni ħadd il-vet.
Veru xtaq- xtaqt li jiġi magħna li żgur kien Konna se ikollna- nlaqqgħuh, ja ħasra, konna Imma se nipprova. nlaqqgħuh, ta.
Kif inhu imma issa?
Nlaqqgħuh, Tajjeb, għamlulu dan hawn. Il-kullaru biex ma jkunx Il-kullar, jista' eħe, jħobb. Imma ok, għax ħsibt li kienet ħa tkun iktar. Ara x'qatgħat, grazz. Ħafna. Lucky, eh? Bruno lucky dog ħafna għaliex ħelisha minn waħda u ħelisha mit-tieni waħda issa. Hekk kont se ngħidlek għax Bruno salvajtuh litteralment minn ħalq il-mewt daqs f'liema kundizzjoni kien meta salvajtuh. Bruno kien f'kundizzjoni eħe ħażina ħafna. Adottajnieh għax it-tfal tiegħi jemmnu ħafna fl-adoption mhux li jixtru pure breeds. Peress li anke s-sena l-oħra tlifna lil Timmy. Allura t-tieni darba lucky għaliex seta' kienet. Seta' ġġi tar.
Graz, għandi bżonn nirreġistrak it-tradizzjoni ta' Prime Time u nkomplu l-konverżazzjoni fuq Bruno minn hawn ftit ieħor. Isem u kunjom? Graziella Galdes.
Graziella Galdes. Data ta' twelid? 4 ta' Settembru. Allura inti tiġi? 1970, Virgo. Virgo?
Għamilt naqra riċerka fuq il-Virgos u trid tgħidli jekk hux vera jew le. Fejn int imwielda, Grazz? Ħ'Attard.
Ħ'Attard, residenti? Birżebbuġa. Professjoni? Imprenditriċi.
Imprenditriċi. Jien għamilt naqra riċerka fuq il-Virgos u rnexxielni niskopri jew inkella ħafna jgħidu li n-nisa Virgos huma quality control officers. Għax ikollhom sens tajjeb ta' stil, għajn għall-kwalità u gosti sbieħ.

Le, xi ħaġa li ma nagħmilx u tgħallimt iżjed ma jgħaddi ż-żmien iżjed nitgħallem illi kull bniedem għandu, il-moħħ tal-bniedem ta' kulħadd jirraġuna differenti, kulħadd għandu d-difetti tiegħu u żgur li kulħadd għandu l-preġji tiegħu. Ftit huma. Isma' naqa' l-aħħar biċċa. Sibna wkoll li n-nisa Virgo imdawrin madwarek trid toqgħod attent għax ma jaħarbilhom xejn. Taqbel?
Issaqsix lili, saqsi lil min hu madwari.
Isma', Graz, lura d-diskors fuq Bruno, kemm ilu għandkom allura issa? Issa dalwaqt ħa jagħlaq sena. Dalwaqt ħa jagħlaq sena.
U mqareb daqs Timmy, għax Timmy li kellkom qabel imqareb. Timmy kien imqareb, mhux kien imqareb, Timmy kien rovina. Kalzetti ma nafx kemm il-par. Qattalek. Qattalna. Panties kemm trid. Kollox kien iqatta'.
L-iktar ħaġa li kellek għal qalbek u li qattagħhielek x'kienet? Kelli basket.
Kieluli kollu. Dak meta noħroġ kont inħalluh id-dar, ovvjament daqqa t-tfal ma jkunux id-dar u hekk u ħriex jien. U kelli l-bassijiet ġo cupboards u strina rnexxelu jiftaħ, però dejjem kien jagħmel xi ħaġa. U kien għal qalbek ħafna dal-basket? Kien, oh, kien.
Kien xi designer iqaw? Ajja, kien.
X'għamilt xi nsibtu mqatta'?
Eh, ma tantx għax tista' tagħmel, I mean, jiena ħanajdlek, jiena bnidma m'iniex traġika, imma dejjem ngħid seta' ġara għar, taf kif? Palma ġara llum seta' ġara ħafna iktar għar. Jiġifieri, le ma dal-kelb, jiġifieri, u Friday kont kważi dejjem noħroġ jiena, U kull filgħaxija meta nasal jew insib kullimkien Pippi. Għax kont tħallih waħdu. U tgħidlu, eħe, kien qisu dejjem irid jagħmel xi ħaġa. Inti biss hekk kont toħorġu miegħek, hu Friday. Kien itellifni. Isma' Graz, litteralment meta titlef kelb, isek qed titlef membru tal-familja, le? Void. Jien lanqas kont nimmaġina, għax aħna qatt ma kellna annimali. Jiġifieri Timmy kien l-ewwel kelb tiegħek? Eħe, meta konna tfal, il-mama qatt ma riedet annimali. U ma ntix tort sal-aħħar, għax iħammġu u trid timpenja ruħek, inkella ma. Le, trid tiddedika l-ħin. Trid tiddedika l-ħin u. Bħal kollox imma, Grazzi, mhux għal kollox trid tiddedika l-ħin. Bħal meta jkollok tarbija.
Imma ma mmaġinajtx illi meta jiġi nieqes, u speċjalment meta traqqdu annimal, dik illi tarah quddiemek ħaj u tgħid ħames minuti da ħa jkun bla ħajja. Krudili ħafna. Ibsa wis. Krudili.
Grazz, suġġett kompletament differenti, ħa nitkellmu naqa' fuq il-forte tiegħek, il-moda. Backstage illum bdew jikkummentaw li din ix-xitwa l-kuluri li huma moda huma kuluri li tradizzjonalment ma nassoċjawhomx max-xitwa. Veru jew le? Eħe, kuluri veru sbieħ, dak il-fuksja, dak ir-roża vibranti sabiħ, il-vjola, l-aħdar. Għal qalbek b'daw il-kuluri jew tippreferi t-tradizzjonali? U pereżempju li tħallat l-isfar pereżempju mal-vjola jew l-aħmar mal-fuksja u mar-roża, eħe sabiħ ħafna għaliex ix-xitwa hi hija għalkemm l-iswed, l-iswed inħobbu jien għalkemm mhux xi kulur li jixraqli ħafna. Imma l-iswed itik warmth, itik sikurezza, imma daw il-kuluri jtuk iktar ħajja, Iktar. Naqra iktar enerġija. Enerġija.
Nhar il-Ġimgħa Black Friday. Għalikom hekk is-sidien tal-ħwienet, xi fisser Black Friday, xi fisser nhar il-Ġimgħa? Tibda r-rankatura tal-Milied hu. Hija tradizzjoni Amerikana. Jiġifieri Malta, jiena illi 30 sena f'dax-xogħol, ftit huma s-snin li veru bdiet din it-tradizzjoni. In-nies jibdew joħorġu jixtru jaħsbu għar-rigali dak li jkun jiffranka xi ħaġa. Intom tkunu ilkom tippreparaw għaliha. Loġistikament hemm nagħqu ġieħ ta' ras nimmaġina wara ġurnata. Ħa ngħidlek, loġistikament ikun hemm, però ħa ngħidlek, inti fil-każ tagħna l-collection li jkollna ħa tagħmel discounts fuqu, jiġifieri prattikament naqra xogħol ta' IT jkun hemm li jaħdimlek il-prezzijiet bil. bl-iskonti li tkun ħa tagħti. Fil-każ tagħna, ġifieri, u naħseb jiena kull business ieħor għax ġa jien naf jekk fridge, whatever. Mhux hekk.
Jekk tkun tiswa tant, ħa tiġi tiswa tant ieħor bil-persentaġġ. U mbagħad ovvjament dejjem taċċerta ruħek li jkollok il-ħaddiema biżżejjed li jkunu jistgħu jilqu l-klijenti li ġejjin. Dik importanti wkoll, dik importanti wkoll, u ovvjament dak kollox, kollox ikun ippjanat, eħe, mbagħad li jinqala' Issolvih. Graz, tkellimt ma' Antonio, iż-żgħir tiegħek, iż-żgħir hu Antonio. Wieħed miż-żgħar.
Qalli li l-aħħar vakanza li mort hu skiing. Jiġifieri inti kont bl-iskis u qatt tinżel is-slopes u hekk? Ippruvajt, ippruvajt u rnexxieli ftit. Morna Franza. Morna Tinjesi, T-I-G-N-E-S. Imma l-ewwel darba li ppruvajt tiskija jew ġieli kont skija? Le, l-ewwel darba.
U rnexxielek?
U l-aħħar darba wkoll. Għaliex l-aħħar darba? Għax
jien naf. Ħażina forsi, ma nafx, le. Imbagħad ippruvajt, irnexxieli ftit fil-lix, mhux xi slopes jew hekk. U mbagħad waqajt waqgħa U ħassejt rasi, issa ma naf. Isma', biex tweġġa' faċli ħafna fuq is-silġ. Jien nibża' li nweġġa' ħafna, għax nibża' li ma nkunx nista' nieħu ħsieb it-tfal, ix-xogħol u hekk. Allura meta nara li hemm xi ħaġa fiha naqra periklu, nevita. Jien naħseb li ma tkunx tgħallimt meta tkun tfal, huwa naqra diffiċli mbagħad biex. Imma eħe tpaxxejt ħafna nara t-tfal fil-fatt. Għax imbagħad għalihom tiġihom vera naturali. Antonio veru kien jieħu pjaċir, veru qatt ma stennejt għax Antonio mhux daqshekk sportiv. Emilia, oħtu, t-tewmija hi iktar sportiva, pero' Antonio veru kien sport li ħabbu. Ħadu gost. Ħadt pjaċir ħafna, ħafna. Mela issa ejja pjana oħra ħalli tkun tista' tibgħatilna naqra filmat u rridu naraw lilek tiskija, ma. Eħe, jiena fuq id-deck chairs daqna, nieħu naqra whisky għall-kesħa. Tixxemmex bil-hot toti. Graziella ħa nibgħatuk minn hawnhekk b'ħafna tomi t-tajbin grazzi għal Yogiti, fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti li f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn itjeb milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra tè tajba. Grazzi għal Fior di Vita, għalik imbagħad għadna selezzjoni sabiħa ta' ġobnijiet differenti biex tikkrea dak iċ-cheese splatter perfett jew inkella tikkombinhom ma' ingredjenti oħra u toħroġ dik it-togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Nemnem, għalik għandna xemgħa magħmula bl-idej li ladarba tixegħelha żgur se tikkrea dik l-atmosfera perfett tad-dar u tiftakar ħafna fina għax ħa timla' kullimkien b'riħa tfuħ. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba.

Best Deal Properties Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika jekk labnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' soppa b'ommimha, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommimha. Soup so good everybody wants some.

The perfect gift this Christmas. Hensa. Shop in store or online at hensa.com.mt.
F'dan il-programm qed jidru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time ifakkarkom li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' sopop friski ommima fejn irridukom tipparteċipaw biex tieħdu sem fil-kompetizzjoni huwa faċli ħafna. Tridu tieħdu ritratt tat-television tagħkom waqt li qed nagħmel dan l-appell, waqt li qed jidhru l-filmati ta' sopop friski ommima. Dak ir-ritratt li tieħdu bagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u minn Bonnici Tot TV u ladarba tkunu ssottomettejtu r-ritratt tagħkom tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu rebbieħa. Terbħu rigali Grazzi għal Ommima li tirċivuhom direttament id-dar tagħkom. Qed nistenna r-ritratti mingħandkom. Illum ħa waslilkom storja veru interessanti. Ħa nlaqqagħkom ma' Janice. Janice ftit ta' snin ilu adottat kelb jismu Toby u dan il-kelb nieqes mid-dawl. Dan huwa Toby, kelb b'qalb kbira. Il-ħajja l Toby mhux dejjem kienet faċli. Toby ma twilidx f'dar b'familja li tħobbu, anzi, Bil-maqlub. Qisu dan ma kienx biżżejjed, sfortunatament, Toby huwa kelb għami. Ftit tal-ġranet ilu kelli l-opportunità li niltaqa' ma' Janice, illum sid Toby, li b'ħafna mħabba irrakkuntatli kif Toby llum sar parti mill-familja tagħha. Kont rajt kelb tal-fenek fit-triq, għal qormi stess, u kont provajt naqbdu ma rnexxilix. Ma nafx jekk kienx hu jew le, ħankun onesta. U sakemm mort id-dar inġib li kellu ġejt mort infittxu ma sibtux. U kombinazzjoni kif mort id-dar l-għada, Rajt fuqu, rajt il-post minn Ant Marija, għal kien hemm dal-kelb ovvjament qed kien qed ifittex foster home, u qed la marna xirix insalva il-bieraħ il-kelb qed nipprova niffosterja hu f'żajt għat telesma tela jien għandi l-qtates, għat tela ma nafx kif imorrox dan ovvjament kelb issa jismux daqshekk żgħir, għat tela ġifieri nara kif imur. U niffosterja sa kemm insibu l-ħom, tela one week or two weeks imma ta' tela commitment differenti ta' kelb minn ta' għattus.
Toby kien qed jiġri fit-triq, kienu qed jagħmlu post u jittegjawni fija biex jekk nista' ngħinu ngħinu. Għamel madwar ħames ijiem minn tal-inqas barra fit-toroq. Irnexxilna naqbduh u ndunajna li kien għami. Kien ser jitraqqat minħabba li dak iż-żmien kienu jaħsbu li m'hemmx possibilità tajba lih u ovvjament ma ċċettajtx. u wettom li nibda naħdem miegħu sakemm insiblu home. Beda jidrani, bdejt nagħmel l-appelli biex insiblu home u kienet inqalet foster home għalih. Intqajt mal-foster family, ovvjament aċċettajt li inti ulhom u kienet foster fejn, baqa' għandhom.
Meta ltqajt ma' Janice, kont kurjuż biex nisma' fuq l-ewwel ġranet ta' Toby d-dar tagħha. Nisma' jekk kienx diffiċli għalih biex jaddatta, Rrid nisma' wkoll jekk minħabba li Toby huwa kelb għami, huwiex differenti minn klieb oħra. Dara mill-ewwel, skantani kif kemm hekk li dara malajr. Imma ovvjament beda jxammem kif jinduna li hemm qattus, imur jiġri warajhom għax iħobbhom iqtates, vera, vera jħobbhom iqtates. Sa kif ixhom qattus ħajaqsam il-kurutur, imur jiġri warajhom. Ovvjament għadu ma darax il-kantuniera ġili jaħbar ġo ħajt. Imma really, really fun. Really really fun, anke biex ħriġna eżempju sakemm nidraw kif nimxu r-ritmu ma' xulxin, xi jien qed nixbdu lejn aha kif ħa nagħmlu hekk, jiġifieri it was really nice. Huwa differenti, huwa differenti minn clip oħra jekk tqabblu, però huwa faċli iktar milli actually taħseb, ħa nkun onesta, li trid tirraġuna u isma' dan il-kelb ovvjament ma jarax, jiġifieri jekk aħna qed naraw ġejja karozza u qed jismagħha l-karozza imma ma jafx li hija karozza jew jekk xi ħadd jinnaf ċapċap jew kisser xi ħaġa u aħ jinħasad. Ġifieri inti trid tirraġuna qisek trid tkun għajnejh. F'dak l-element huwa differenti. Il-bqija propja qisu kelb l-istess, jiġifieri ħaj jifraħ, xi dħalt id-dar ħaj jiġi jifraħ bik, jekk jinnaf ġew il-qtat, jekk hemm it-tfal, jekk ftaħt pakkeġġi ħajola miegħek ħadd fiżdu, dal-ħafna affarijiet kollha l-istess bħal kelb normali. M'għandu xejn li huwa differenti, ġast tkun għajnejh, speċjalment meta tkun qiegħed barra, x'ovvjament Inti trid tipproteġih, inti trid tkun taf x'in ħa tkun ir-reaction tiegħu li jibża'.
minn idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, bimħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni ideali u magħmula biex ninżamm għal dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali magħmula b'imħabba.
Jien nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li kontu qegħdin fil-kumpanija tiegħi l-lejla, vera napprezza li bdejtu s-serata tagħkom miegħi. Ħa nkun magħkom għada wkoll wara l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs għall-ħabta tat-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Għada l-mistieden tiegħi huwa r-rapper Malti Ħuli, Apparentement, id-dar għandu 'l fuq minn erbat isriep u mhux l-ewwel darba li jkollu l-ħaddiema li jkunu kkummissjonati biex jagħmlulu xi xogħlijiet id-dar u kif jaslu d-dar u jirrealizzaw li għandu sriep irabbihom ġol-vivarium jiddeċiedu li ma jaħdmulux u jitilqu 'l barra x'ikunu jibżgħu minnhom. Irrid nisma' d-dettalji kollha mingħand il-Ħuli għada fit-tmienja u għaxra. Nixtieq nirringrazzja lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Nawguralkom il-Lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa. Ciao. F'Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Collier's Creek Yogurt.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
Flexisec Gel. St.
Thomas Hospital.
Ommima, nutrienti u konvenienti. Nemnem, xem artiġanali magħmula b'imħabba.
Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek.